Ych bach da. Wel, ma' raid fi weud, talwrn yn Eirin i lansio gyfrol enw Sadwrn, iawn? O' chi'n gwbod taw Aneurin oedd yn gyfrifol amdano fe, achos oedd e'n gyfyrddin, oedd Mererid Hopwood yn yym beirniadu, ag oedd yym be? Na. Ag yym oedd Tudur Dylan yn yn helpu hefyd, felly t'mod oedd e oedd e Touch-up class i'r noson heno wahanol i Parti'r Beirdd ac yn y blaen ac ar y diwedd, o, mynychfa chi oedd doi allan o'r tri tîm, yy, ben ben. Beth o'n i'n mynd i wneud? Achos oedd neb, oedd yr is-iorwyr o bawb ddim yn hapus o gwbl, oedd jyst, timod, angen rhywun i ennill!

A Sian Correll! Balchder y Bradley. Wel, sai'n gwneud hynny. Yym, pan o'n i gyda Aneurin wythnos diwetha nawr yn teithio yym yn Aberystwyth ac yn perfformio gwaith, oedd gyda fi un gerdd, nath Jeremy Turner oedd yn cyfarwyddo ni yn Ar y Goch, nath e Wrthod gadael i fi ddarllen y gerdd. A fel rhywun sy'n dod i mas o fan hyn sy â rhyddid i wneud beth bynnag ddiawl maen moen cei dy bwrw beth da ti, o'n i'n gweld hi'n anodd iawn llyncu chimo bod rhywun yn gweud bod i chi ddim yn cael darllen hon Catrin. Ond fe dderbynes i'r cyfarwyddyd ond nes i ddim perfformio ddi ond nes i feddwl wel, Na i wneud yn rhag dim beirdd! A nes i gael cyfarwyddyd i beidio â'i darllen hi achos mae'n debyg o'dd Jeremy Turner yn meddwl y bydde hi'n rhy drist i ddarllen. Ond fi'm yn ei wneud hi ta beth. I bobl ifanc falle bydde 'di bod yn rhy drist, ife? Iawn.
Ac Eirig Salisbury. Ac Eirig Salisbury. A Eirig Salisbury wthnos dwetha oedd gen fi criw o blant a oedd e'n gorau neud un sesiwn yn Saesneg a wedodd e Now we're gonna rhyme our names with words that rhyme with our names. Does anyone remember what my name is? A bachgen bach yn bac fan hyn oedd e Yes! Alan! So ni'n galw fe'n Alan Souls Gwynedd. A mae croeso i chi wneud o thrydar hynny heno hefyd os chi'n moyn. O. Newydd cywain nawr, rhaid chi gofyn y jokes, pa un ein nhw cyn cael tris dde. Dyma. Aeth mam ar hael yn ei handbag. Roedd gen i fam a thad a chath a brawd a brecwast bob bore'r un fath. Darn mowr o dost a phaned o de a Mam a'i sgertie yn rhedeg y lle. Yna, pan oedd 'y mrawd yn ddeg a fi yn saith a hanner, diflannodd Mam a'r haul yn ei handbag lleder. Wedyn prynodd Dad fecws, gwerthu bara, a nawr dw i'n naw, a fi sy' dala. Bydd Dad yn codi'n gynnar, gynnar yn y bore bach am bedwar. Bydd yn paratoi'r toes ac yn tylino, yn gwresogi'r ffwrn a byth yn cwyno. Ac erbyn chwech mae top tŷ ni uwchben y becws, o, wir i chi, yn llawn o wynt baran pobi a daw'r llunie wedyn o fenyn yn toddi o jam ar y ford mewn potyn pert a mam yn dansio yn ei sgert. Ond ma mam wedi mynd a does dim sôn am dani, dim un galwad ffôn. Fe aeth hi a'r hael yn ei handbag, do, ac aeth byd dad yn ddu fel y glo. Am bob un bore wrth bobi nawr mae e'n gweld yr haul a'r doriad gwawr.